Häerzlech wëllkomm zréck bei enger neier Episod vu Kaméidi, Luxembourg's Finest Battle Podcast mam Gilles a mam Pit. Gudde Moie

Nee, das war ganz anders. Geil. Als Inschatz geil. nee, nee, mir schwätzen haut aber nicht über Waschbrechen. Den muss nicht oh. enttäuschen. Äh, min haut bei Römer ein Keier ein, äh, ein Uncovered Episode, die wir seit langem mm. Römer zu zweit zusammen machen. Ja, das, das ist wie wenn ah. wir uns auf ein Date getraut hätten seit langem. ja.
Äh, haut schwätze mer iwwer iwwer eng Black Metal Band. Ich meng mir hat dann bei Uncover an na so viel Black Metal Band ich mein, ah, hat Beem of sis gemacht gehabt äh, die wëll das ja, Black Metal ja, okay. bezeichnen ja nee vielleicht ja, das heißt, das heißt OG Datei okay. heißt OG aber wirklich äh, wie man haut Dark Phone eng vu mengen perseneschen Lieblings Black Bands äh, Black Metal Bands an Metal Bands iwwer hat ja Déi wahrscheinlech eenzeg Metalband aus Kolbotten, Norwegen.
Wahrscheinlech ja, ja. ja. Kolbotten ja stimmt muss ich man nemme.
Numm kom Scheine Numm fir en Duerf wo nëmmen äh, Donkelheet an schwarz-wäiss äh, ass an de Kap vun de Leit ja, hm. an an der Kleet.
So wie Norwegen gro Kesten Deels wahrscheinlich ausgeseit. An awer anscheinend mega Schein se. So. Ech war nach net do, mee et steet op menger Lëscht, definitiv. Definitiv, an esouguer relativ weit uewen, muss ech soen. Jo.
Mee jo, Dark Throne, Matbegrënner vun der eigentlecher zweeter Well vum Black Metal gewiescht, 1986 scho gegrënnt vu véier Bandmemberen, den Nocturno Culto, de Fenris, An domols war dann och nach de Zeferius dobei an den Dag Nielsen, dee mengen ech kee Stage Numm hat. Ech mengen dat ass och de Grond wisou se en net méi gehalen hunn. Déi war sou, nee nee nee, du muss du muss e Stage Numm hunn, soss geet dat net. Dat geet guer net, jo.
Jo.
Si haten jo am Ufank, also si haten un sech als eng Death Metal Band ugefaange gehat. Jo.
Hiren alleréischten Album Soulside Journey vun 1991 war e rengen Death Metal Album. Ja. An äh, ech wees zu den Album Stecker gelauschert. Ech, ech war pff, also virun Ewegkeeten ich menge wie mir allen zwee bëssen op dem dem echte Flip waren un eiser eischter Well vun Black Metal äh, Discovery du hunnecht mhm. gelauscht dat ech war so okay das, das ich war net so weird me das awer och net lo Death Metal so wie ech et haut kennen. Stëmmt, mee bon, et war jo och eng fréi Zäit Ja. gewiescht, ne? Ech mengen, An do hu se wahrscheinlech nach net genau gewosst, wat se iwwerhaapt wëlle maachen. Ne? ah, ech mengen, si war relativ staark un en Dev äh, inspiréiert gewiescht, an äh, Morbid Angel wahrscheinlech, an dat Ja. ja. so bëssen de Sound gehat vun hire fréieren Albumen. E bësse Ech schon. fand den Album ziemlech geil. Mhm. Äh, ich fand lasche sech gut das lo bei weite mit even den besten Death metal Album die gött aber nee. das definitiv zufriedestellend äh, noch äh, net schlecht mhm.
mhm. äh, de Grund wieso sech du no eben äh, zum Black metal hier gesamt gin gin hatten war ja von déi sougenannte Rebellioun géint de cleane Sound gewiescht, deen aus Amerika komm war. Ja, de Glam an äh, den Thrash deelweis. Genau, um, voilà. genau den ultra krass produzéierte Sound so oh, du, nee, wat ma dir dat ass falsch, dat ass hart Musik, dat ass Musik, dat muss réier knaschteg klenge gell. Ja. An hunn se einfach guer keng Produktioun gemacht. Einfach einfach. Ja. ich mein, so rei, ja. geht opgeholt ich mengen dat erklärt de black metal am besten an ich mengen zu dem thema fällt mal lo just kurz ich meine klein klammer op lo äh, ich lo das läscht vater das schon natürlich bisschen hier beim charel war bei der karkiskultur du schon och erklärt weil er wollt wissen wat ass dann black metal ah, ja, ja. engem black metal die keine ahnung dann hat schon an eiser bei Black Metal History gezielt. Fisher Price hat jidereen mat engem Mikro drop, ma domat hëllen déi op. Fir et ëmmer ganz banal ze soen. Du kanns keen no sou en Tounband gereet sou echterps jo 0815 is esou. Ma domat hëls och alles op, d'Gittaren, d'Drums an de Gesang. Jo jo, alles an enger Kéier. Do ginn et keng Spueren, do gëtt et just ophuelen elo, spillen a fäerdeg.
Äh, Dark Throne, si waren doumools bei, also si sinn nach haut nach ëmmer bei Peaceville. Ja. Peaceville Records, gell. Dat ass scho krass. Gewiescht, äh, jo, am Fong krass, datt se ni fortgaange sinn. Ja. Mee anscheinend zefridde mat deenen. Op alle Fall hu se doumools hiren. éischten richtegen Black Metal Album A Blaze in the Northern Sky bei hinnen virgestallt an laut dem Fenriz hunn se just gesot gehat esou, wat ass dat do, dat kënne mer esou net erausbréngen, dat muss der nei ophuelen, dat do geet net gell. An dann hunn se anscheinend rebelléiert a gesot, jo nee wann wann dir dat erausbréngt da gi mer bei bei de Euronymous dat dat deen dat sengem Label erausbréngt, an se, nee nee, dat ass gutt, mir wëlle keng keng keng Läit verléieren, dat ass gutt, mir bréngen et eraus. An haut ass et ee vun de Klassiker schlechthin am Black Metal. Ech mengen nieft dem Transylvanian Hunger, wou zwee Joer dono jo komm ass, ass et déi, ech mengen déi zwee Albe resuméiere gutt déi Zäit, an där a Norwegen wuertwiertlech d'Kierch gebrannt huet, ne? Jo, jo, jo, jo, ganz vill gebrannt huet, jo. Jo, dat gëtt jo ëmmer sou als déi unholy trilogy gekuckt, der Blazin' North Von Sky an der Funeral Moon vun Pennsylvania Hunger, also déi déi dräi Albume mat deem schwaarz-wäisse Cover, wou ee vun hinnen drop ass an jo déi gehéieren einfach zesummen. Ech mengen dat ass och krass wann s de elo kucks, well wéi ech d'Dark Throne kennegeléiert hunn, dat war meng ech zu Zäite vun, also wat heescht kennegeléiert, ech hunn den Numm definitiv schonn. oft ganz oft gesinn ech mengen den éischten Album wou ech gesinn hunn an engem Buttik stoen dat war dat war Arctic Thunder wou ech mer geduet hunn sou dat ass jo elo nach keen Album wou lo zimmlech al ass deen ass ech meng ech vun 2015 oder sou oder 2016 meng ech jo an ech sot oh weess de wat gëss de gëss de a stouss an da lauschters de mol De richtegen, den Old School oder eben dann zweet Well vu Black Metal. An ech hunn et dragemeet an dat dorënnert mech och un en Youtuber, wéi heescht noméi den, ah du weess wien ech mengen. En huet och sou e Video gemeet mat der Blaze in the Northern Sky vun der, nee Transylvanian Hunger vun an den de Farwan, de Farwan genau genau.
An esou hunn ech mech och bei deem do gefillt. Ech hunn esou dragemeet esou nee, nee dat geet guer net. Rausgemeet an dann iergendwann Iergendwann huet du Klick gemeet an dunn hunn ech awer och direkt awer ganz séier misse feststellen, dass eben déi éischt, kanns de soen, esou, jo, Transylvanian Hunger, Panzer Force nach Total Death an dunn hunn ech bëssen awer och erëm d'Interesse verluer, well do ass ech erëm an esou e bësse méi, jo, Punk-crustegen Déngens gaangen. Crust-Punk, esou, jo.
Dat war du schonn net méi Menges, gell?
Kann ech verstoen. Ech hat och Transylvanian Hunger war mein éischten Album gewiescht deen ech vun hinne gelauschtert hunn an ech war genau d'selwecht gell. Ech hat zu deem Zäit schon Zäitpunkt schon esou e bësse Black Metal kannt gehat gell, och norwegesches awer dat do war esou réi gell dat hat et hat net direkt gezünt gell, definitiv net gell. An dann ass effektiv och wéi am Video vum Farban eben e puer Méint méi spéit lees de d'Denke an dann esou ah ah ok. Ah, I get it. I get it now. Ja, ja, ja. Dat war, dat war effektiv so. An ich mengen, das, das en extrem wichtigen Album fir d'Origine vum Black Metal an awer dann noch fir déi Leit, déi haut nach war doch ëmmer fir eng Form vu Black Metal man, well déi Period ass jo kloer äh, an Darkfront ass jo och doduerchgaangen, äh, so eng Period wäert et nemmi ginn. den den den richtigen black metal gell nee nee also sie machen noch haut lo nimi wirklich lo also dach das das definitiv black metal mit das aber das, das black metal mat dran ja aber das das ihre sound so ihren eigenen sound ja. Ja, ja, ja, ja.
Äh, sie hatten och äh, beim 91 waren dann den äh, Sephirus an den, den Dach Deals, die war gangen mm -hmm. nee, de Sephirus verfeier 90 gangen sogar. An ab dem Moment war Dark Throne bis haut nach en, just nach en Duo gewiescht, ne? Aus, ja. dem, aus dem Federalist an Nocturnal Cult, wo die dat nach ëmmer zu zwee rocken. Ja, knallhart durchzeen, ne?
An, äh, ja, ja. An dat sinn och deelweils Enzyklopädien äh, op Been, gell? Wat déi éischt mal alles matgemeet hunn an die ganz Zeen matverfollecht hunn an deelweils och Ech wëll net so. Gepreecht hunn. Ja, gepreecht hunn.
Ech wëll awer net so als, als Kings oder déi de wees du so den Messiasse vum Black Metal sinn. Natierlech mm, war ëmmer die die Situatioun Darkthrone oder Mayhem. Ich meng du war bei ja. war ziemlich also bei eis zwee definitiv Darkthrone. Ja, ja, ja.
och van, auch haut nach voilà, auch haut nach och van de ganze Mayhem Faktor eben historisch gesinn Méi krass war ewéi dat war Darkphone lo. Darkphone huet am Fong Musik gemeet. Voilà. Jo, dat war hir, war hiert Déngen. Voilà. Dat war, si hunn sech just dorobber konzentréiert gehat. Voilà, an se waren och lo net lo sou extrem involved, zumindest déi zwee net, an deem ganze Gedéngels do. Och wann, och wann de Warg vläicht, ech mengen, wou hat hie scho méi.

Ass der hannen um Cover e Schrëftzuch mat True Aryan, da dach, True Aryan Norwegian Black Metal?
Jo. Jo, jo, dat war doumools natierlech, jo, zu Recht kritiséiert ginn. Jo, absolut.
Peaceville wollten se doumools souguer och erausgeheien, dowéinst, a haut hu se sech staark distanzéiert dovunner. Wéi se driwwer denken, denken ech net. Ech denke se sinn einfach gereift an äh, hu mat der Zeen och näischt méi ze dinn. Äh, ja. Denken ech hofft ech moll. Äh, de Schrëftzug also spéider hin geännert ginn einfach op True Norwegian Black Metal einfach englisch. Ja bah. der soll net vergisse wie se schon gesot hues oder die Leute besser wie habt keine Ahnung vu hun also äh, ginn noch Genuch Dokumentatiounen, mir haten dat jo schonn an eiser Black Metal Episode gesot. Äh, ja. dat, dat mengen ech ze einfach fir se all un de Pranger ze stellen an ze soen äh, dat sinn all gebure Faschoen. Do sinn definitiv Leiit dobäi déi vill zevill Reets geduert hunn, awer eng ganz Generatioun vu Jugend matgezun hunn an oni dats die ja. Leiit wossten wat, wat ass dat do iwwerhaupt bis se sech wahrscheinlich hireer ja, hire Fehlerer bewosst gesinn.

Darkfront leeft ëmmer iergendwéi. Mhm.
Mä äh, ech menge wann du kucks, wéi laang dat Di scho gëtt, Ech soen dat lemmer sou. Da si wahrscheinlech Leit bessen iwwer mat Gil den huet hat nemmi all Di schwëtzt just absolute Brach. Ech kann ech berourege mé man dat all Kéiers. Mee Fett ass, datt séi seit 86 ënnerwee sinn an dat sinn dat ass Metallica vum Black Metal. Ech soen dat ja. einfach. An dat ass net mengeneg falsch gell. Mee am Verglach zu Black Metal, eh pardon, egal wat, am Verglach zu Metallica hunn se lescht Joer hiren 20. Studioalbum erausbruecht gehat. Jo, dat war net Oolstar, dat war jo elo nach een aneren, Astral Fortress, ne? Genau, genau, genau, deen ech och op menger Lëscht hat vum Enn vum Joer, richteg, vun de Best Album an.
Richteg. En Album, deen s de och elo guer net méi kanns vergläiche mat deem, wat se ufängelech gemaach hunn. Ech meng, si wëlle selwer net méi wierklech eppes mat deem ze dinn hunn, also mat der Musek ze dinn hunn, déi se am Ufank gemaach hunn. Si hunn eben elo hiren Stil entdeckt an si entdecken en nach ëmmer erëm nei. Ech meng, si mëschen Black Metal, wéi gesot, mat Punk, mat, mat. Äh, mat oldschool heavy metal mat mat trash metal also teilweise go rock and roll also schon teilweise schon so rock and roll, black ja. and roll das ja der das ja den den äh, schon so de shit me gehen immer me bands wo wo sich do ja so irgend zu summe mischen an dann do dran ihren ihre sound fannen ich mein, wann ich schon black and roll denken denken so quellattack wo wir den en absolut genialen album lo release tun An mm. do héiers du och so okay, dat do ass och definitiv Dark Dark Front dran geil am Endling ja. vun äh, Quellattack an dat keine Ahnung, dat, dat beweist du darum, dass die Band awer awer wichtig ass eben loch mir sinn natürlich schon Teil fir méi her mat Dark Front ze vergleichen. Mayhem ass och nach ëmmer do méi Mayhem so, so bekannt ze an derer so mal an ihrer Glanzzeit vun musikalsche Produktionioune waren äh, lo schwätzt Ehrlech gesagt, mir ganz vill Leit driwer gell das just nur so en ja so en wieso so so Strosseschëld wat heinst du wat der heinst du mo gesäis das wie bei de Wahlen wees du da, da steht et mal do so, ah, ja, die gëtt ja. nach an am Fong gëtt et awer do nemmi ganz vill Gutes muss ich muss ich lo perséinlech soen gell ja ich hat die lacht Album vun hinnen noch all gelauscht dat gehat gell och net so ja net so net so dat fir mech gell nee mm -mm.
Ka sinn, datt aner Leit natierlech elo Freed dru fannen, sinn ech iwwerzeegt dovun, mä et war lo net esou Menges. Gesot d'Darkphone hunn och vill schlecht Albumen an hirer Karriär, hunn zwar eng Lëscht vun 20 Albumen, mä net all Album dovunner ass gutt. Domadder kann ech d'Leit definitiv soen. Also fir mech sou déi véier éischt, also elo Soulside Jenny aus wech gelooss, sou dann Holy Trilogy plus Panzerfaust dermat, dat ass sou den Non-Plus-Ultra, dat ass sou. Dech Shit. An dono ass et sou bëssen biergof gaangen. Jo.
Ah, wann s du elo gings vun deenen neien, also vun deene leschten 10 Joer, wann ech do misst ee wielen, pff, dat géing mer extrem schwéier fannen. Do géing ech warscheinlech awer tëschent warscheinlech Arctic Thunder oder Eternal Hales, sou do ee vun deenen zwee. Sou. An dann nach. Fanta, déi war ganz anstänneg gewiescht. Stolz Town hunn ech och gutt fonnt. Äh, jo.

mega Bock gehat op sou punkegen Black Metal an du war ech och um zréck gaange bei déi Albumen an dat huet bei woch heinsst du dann sou gefall gehat méi dat ass awer einfach a fair de goût sou natierlech natierlech ech mengen äh, keen deen lo mat schlechter Produktioun kann eppes ufänken ech mengen dee lauschtert haut och nach net Darkphone well nee. se, well se nee, sech nach ëmmer och wann se flläit mat besserem Equipment ophuele ja méi d'Ideologie hannert der Band ass So reng wie méiglech. Ja, so. ja.
Also onkosmetesch on ich mein dass dat vielleicht der besser huet äh, so onkosmetesch wie nëmme geht irgendwei.
Ech noch en so, so woch verschschiide Youtuber, déi ich kucken, déi so selwer Musikproduzente sinn oder ja selbst in der Richtung. An dann waren se och Reaction-Videoen op divers Sachen an ënnert anerem dann och Dark Throne. Ja, ja. An déi meescht ginn net eens mat Dark Na Throne, klar. awer grad well well et esou kléngt wéi wéi et kléngt ne. An dat Ja. versteet net jiddereen ne. Een dee Black Metal net versteet, deen dee gëtt deem gefält dat natierlech net ne, dat ass och ganz kloer. Ja, äh, ähm, ech denk, ech denk, do, do si mer dann alle bei dem, bei dem, ja, bei dem indirekten Thema och an, an, an och geschichtlechen Hannergrond vun deem ganze Black Metal an och dass iergendwéi eng gewësse Philosophie dohannert an ech denken dat dat dat kriss du net een dee wéi gesot wéi s du wéi s du et och sees an ech menge vill Leit dobaussen déi haut am Mois nach ni e Black Metal Album héieren hunn deen éischte Black Metal Album also richtegen esou wéi esou eppes wéi dat doten Lauschteren, deene gefällt dat net. Ech kann man net virstellen, dass ja. do en all normalen den den normal Musik lauscht dat seet wow, dat do ass dat best wat ich ehieren dat nee kann ich man net virstellen wobei nee. doch net so. Nee, nee.
An awer ech van mech klick ja, also, da vun ass och immens monoton van da vun si furchtbar monoton ja, si ja. man dat so geschickt an äh, so interessant dat dat net langweilig gëtt du hast du dann den dingens Wéi, wéini ass de Moment, wou s de, wou et da Klick mécht? Dat ass bësse mengen ech déi schwéier Fro. Also, also, da muss jiddweree fir sech selwer ausmaachen. Natierlech. Falls en dat ni Klick mécht, dann. Jo, dat, dat kann natierlech och sinn. Dat kann natierlech och sinn. Jo. Den Dark Throne selwer si och staark inspiréiert vun Celtic Frost an Hellhammer. An dat héiers de a ganz villen Albumen erëm, zemools op der Panzerfaust an och op der neier As Refortes, hunn se ëmmer esou eng kleng Huldegung vun Celtic Frost sou dran. An Dir hat och schonn domols sou dat dat Monotont esou. E bëssen.
Ech muss da soen, elo wann ech da wierklech un monotone Black Metal denken, wéi gesot, mir hunn éier d'Mikro un waren, hu mer e bëssen nach esou diskutéiert an. Dann denken ech un Endstille irgendwéi. Das lo, ja. Okay, das ist kein norwegisch ja, Band, ja. das ist eng däitsch Band, mengen ech. An, äh, die, die machen och schon seit ewech äh, dieselbeg Zort vu Musik, ëmmer bëssen so bëssen anecht ugehaucht. Dat ass, dat ass richteg Monotonie. No, do, an, an dat ass jo den Déngens bei ville Lidder, ob dat lo Black Metal ass oder wat och ëmmer. Wann s du 20 Minutte laang de selwechte Chord spills an keng Verännerung dran hues, iergendwann enke dann, dann, dann, dann, dann hänks de an. Dat kann, du kanns awer och gutt anhänken, andeems de dech Ja, iergendwéi esou genau. dran verléiers.
An dat ass, dat ass dann dat Interessant. Verschiddener kënnen et déck gutt man, anerer kënnen et guer net maachen. Genau, Irgendwie. genau. Ech denken elo grad un, un der, op der Panzerfaust, dass äh, dat Lied, sechst Lied Quintessenz, mm. dat Lied huet drei Akkorde mengen ech am ganzen. Schein. Dat, dat, den, den, den Riff, den ass so geil an den hält ech so mat. Mhm. Ich, also, also das ist echt mein Lieblingslied auf Nino, muss ich ganz ehrlich sagen. Gell? Das, ist wirklich, das ist so krass monoton, aber das ist auch so geil. Ja, und auch, und auch da musst du all drum sagen, du hörst du dann noch. Äh Op, ech mengen op Panzerfaust an och eben ja, Transylvania ginn Hunger eben déi zwee, wou de Walk dobäi war. Ja, um, ja. Ech mengen do hat hin do hat äh, hier schon d'Ideen fir eben äh, ah, wéi echen Album vum Buch zum Philosophen ne Philosoph Du héiers ja. den den héiers der och do dran erëm dat äh, lang gezunnend mhm. ja. so, so, so en, endlos bëssen se. So. Ja, ja, ja, ja, ja, dofir hat hie jo nach ëmmer och e äh, Gespier gehat. Iergendwéi schonn, ja.
Ja, jo, dee kann och so wat Mee Musik konnt de maache ge. Ja wie gesot kann iwwer déi Persoun so wat de wëll, et ass dëlzecher kee gute Mënsch a kee Mënsch deen ech kann äh, recommandéiere fir fir en Ofent Apps ze maachen definitiv net. Ja.
Mee ech muss einfach zouginn en huet Gudde Black Metal gemaach, souwuels déi 4 éischt Burzum Albumen sinn och Klassiker, dat muss ech einfach soen, keng Ahnung. Jo dat ass richteg, et wär et wär net richteg seng säi musikalescht Wëssen ze erwähnen an ze verneinen, ok definitiv genuch Schäiss gebaut gell, mee dat heescht awer nach laang net dass d'Musek Dofir kann, och wann et enger Fieder entsprécht, oder enger enger enger Fieder entstaamt, vun enger fragwërdéger Persoun, ja, vun enger absolut fragwërdéger Persoun.
Domols d'Rolling Stones Lëscht, Metal Metal Lëscht gemaach gehat, gell. Ech konnt mer schonn am Viraus denken, datt do kee Buch zum géifs drop fannen, och wann e vläicht den een oder aneren Album dra verdéngt wier. Mee Rolling Stone, déi déi setze sech net, déi setze sech kee Been an deem Fall. Natierlech.

ech fir op enger Universitéit ass an dann schreift se op enger Tafel erkläert ze die ganz first wave of black metal wie et dozou kom ass zu haut so gell ja, ja. da muss einfach spaß hin nur ze gucken gell also, mhm. ich mein, ich mein, ja, äh, vir un etliche Joren ich weiß net genau wéini gouf et do eng Ausstellung an Norwegen vun him wo hier mat organisiert huet Da misst ech mech ja, awer ieren, wéini dat war. Mee dat fan ech dann erëm gutt. All drëm denken ech äh, vill Leit, déi nach liewen aus der Zäit, an ech menge dat ass jo lo keng 100 Joer hier, äh, hunn genuch matgemeet a wëllen awer dat un d'Norweger an dann och un d'Welt zréckginn am Sënn vun, voilà, kuckt, dat ass deemools geschitt, Guddes esou wéi Schlechtes an. Das mhm, Deel vun ja. das einfach definitiv Deel vun der Kultur, dass ech menge ke Musiker den den am Rock oder am Metal in derweers associiert net Norwegen mat Black Metal. Op net ge ja. definitiv ja. gin ze summen wie ja wie eng schmier a gebees.
So. Genau dat zu Oslo gët och en äh, Museum erfockten Wallmänglech an deen ja. hat selbstverständlech och en ähm, Black Battle ja.
äh, Deel dran an der Käier ja. dat zou, dat wie sees den Deel vun der Geschicht mhm. an de wichtegen Deel. Ja absolut. Ja ech gi so äh, hat mar de Büro gi so an och schon ball duerch. Absolut.
Wann een Darkphone net kennt, menger Meenung kann en sech dat roueg ecke ginn oder zumindest probéieren an wie weess vläch fënnt e Gefalen drun. Déi Darkphone souwisou kennen a gären hunn, déi wäerten se och weiderhin lauschteren, sou wéi ech dat och maachen. Well eleng vun dem Gespréich hunn ech elo Bock kritt fir Darkphone ze lauschteren. Maja, tiptop.
Da ass jo eppes Guddes dobäi erauskomm. Ech muss soen, dat eenzegt wat ech elo rate warscheinlech wäert elo haut oder muer maachen, ech wäert mer nach eng Kéier, well mäin Favorit ass Transylvain Hunger.
Okay.
Ähm, ja. Ja, dach. Das ist Zeit. An Tränen zu bausen. Das kann ja nicht mehr helfen. Ja, ja.
das helfen, egal wie, das stimmt. Gut.
Mal ja dann. Merci, Damen. Herren und ihr Damen, dann äh, merci für den Nullaussturm. Jo. Wir hören uns schon rum.